Исәмс, мин Симрадив Кашапов, мин Казанда яшим, Казанны яратырга тырышам. Һәм менә безнең беренче йортыбыз, ул Беркутов йорты, Татар бистәсендә урнашкан, иске бистәдә. Бу йорт миңа ни өчен мөһим? Чөнки мин бу йортны буядым, төзекләндердем. Бу йорт э, Том Сойер фестиваленең бер йорты инде. Без шундый программа бар, волонтерлар белән Э, без гаризалар җыябыз э, казандагы эшләүче кешеләрдән һәм аларның йортларын төзекләндерәбез бу йорт миңа нәрсә белән кызык сез күрәсездер аның өстендә э, бик матур парапет бар күптән бит казанда яшәгән кешеләр бәлки беләдер элек бу парапет булмаган һәм гомумән бу йорт яшел төстә булган ничектер без бу әйберне күргәч инде башка оештыручылар белән уйладык әйдәгез акча табыйк һәм менә бу парапетны яңадан торгызыйк һәм бу йортка куйыйк Һәм ничек тә менә бу эшләр барды, берничә ай, э, кыш вакыты иде, ләкин менә э, тагын бер җәй җиткәч, э, бу йортка менә бу парабит куелды. Дөрес әйткәндә, миңа тагын нәрсә белән кадерле бу йорт, чөнки иске бистәдә хәзер бик күп шундый реставрацияне кичергән бар биналар, ләкин күпчелегендә кешеләр яшәми, анда рестораннар, музейлар урнашкан, ничектер, ничек тә булса, теге тормыш сизелмей, кеше булганы сизелмей бу йортларда. Менә бу йортта Инде күптән бер гаилә яши, кунакта да булган бар, менә аларның ишек аланнарында да музыка уйнаган бар. Шуңа күрә менә мондый йортлар, әлбәттә, мине бик тә каты шатландыра. Шуңа күрә мин сезгә монда аларны аны күрсәтергә дә чакырдым инде. Гаҗәпләнмәгез, без буш урында торабыз дип, ләкин менә дөрес әйткәндә, менә бу кара миләш үскән урында 100 ел элек тормыш кайнаган. Ә, Монда Тукай урамында 100 ел элек Алисла гәҗите эшләгән. Бу редакциядә барыбызга таныш Фатих Әмирхан белән Габдулла Тукайлар эшләгәннәр инде. Ә, Ераккарак килсәк, ә, китсәк, Анда Газиз Губайдуллин, Салих Губайдуллин йорты торган. Һәм бу Габдуллин, Губайдуллин сәүдәгәрләр бу редакция акча биргәннәр. Редакция исеме Алислах. Ислах, ягъни реформа, шәкертләр һәм белем реформасына багышланган гәҗит. Беренче газетаның берсе. Минем өчен Фатих Амирхан дөрес әйткәндә Абдулла Тукайдан ничектер кадерлерәк тә, чөнки минем өчен мондый каршылыклы персона, гел тек үзгәрүчән, э, травмасы булган кеше ничектер якынрак дөрес әйткәндә һәм әгәр дә мин э, Фатих Амирхан турында күптән хыялланган пьесамны язсам, анын вакыйгалары менә нәкъ бу урында башланыр. Минемчә, бу бик зур шундый Казан тарихы символы. Бөек шәхесләрне без гел истә тотабыз, аларны аларга дан укыйбыз инде, әйеме? Ләкин аларның эшләгән йортлары урыннарында шлагбаум тора. Рәхим итегез, без элеккеге Печән базар урамында, хәзерге Парижский коммуна урамында. Бу минем яраткан чәк-чәк музее. Минем аның белән күп эшләрем бәйле. Күрәсез, ул бик матур. Быел без аны дуслар белән бергә тагын бер тапкыр буядык, яңарттык, күп системаларын үзгәрттек, дөрес әйткәндә. Миңа миңа бу музей кадерле, чөнки бу шәхси музей. Теге дәүләт аны карамый, Бу музейны ике кеше ачкан иде. Элек алар мисән сәүдә эшләре белән шөгыльләнәләр иде, ләкин ничектер менә күңелләре шундый булды, үзләре өчен чәкчәк турында, татар халкының тормышы турында сөйли торган музей ачтылар, һәм мин монда күп эшләремә итәрем. Әйдәгез карыйк, дөрес әйткәндә бу чып-чынлап татар кеше яшәгән йорт, элеккеге Бигаев сәүдәгәре йорты, әйеме? 19 гасырда төзелгән. Монда менә теге 19 гасырда кешенең ничек яшәвен күреп була. Беренче мәсәлән игътибар итә аласыз, бу йортның ике күрү урыны бар әйме? Мондагысы кызлар өчен, судагысы егетләр өчен, ир-атлар өчен. Хәзерге вакытта менә монда күп санлы туристлар килә. И кызыгы бу әлбәттә теге гади музей түгел, чөнки монда витринлар юк, анда теге чәкчәкләр тәрәзә пыял астында ятмый, монда сез киләсез дә сезне кунак итә инде бу йортның хуҗасы, аның турында сөйли, бу йорт турында, ничек монда яши һәм фәлән фәләннәр. Азакта кешеләр менә монда чәкчәк белән бавырсак белән чәй эчәләр. Аларга аеруча ошый. Һәм миңа бу формат ничектер күңелгә бик хуш килде. чөнки мин үзем әлбәттә журналист буларак э, башка журналистлар буларак кебек инде музейга бик каты тартылам чөнки без теге хәзерге заман турында гына түгел без тарих турында бик күп сөйләргә яратабыз һәм менә э, мондый чәкчәк музее ярдәмендә без монда лекцияләр уздырабыз концертлар безнең монда уза без монда клиплар да төшердек нәрсә генә монда булмады алла бирса монда тагын да безнең эшләребез киңәер шуңа күрә рәхим итегез Без беренче катта, цокольдә, монда шәйханәбез урнашкан. Бүтән көндә бу урында без минем күп нәрсә булган, күп вакыйга оештырылган. Бу пианода, мәсәлән, кешеләр уйный һәм җырлый. Именно да Гауга төркеменен, Абадели төркеменен, Булат Шәймиевнең концертларын оештырган идем. Эльдар Шафиков монда лекцияләрен сөйләгән иде татарларның мәхәббәте һәм татарларның үлеме турында бик шундый дулкынландыргыч лекцияләр булган инде. Үзем дә монда концертта уйнаган бар күп итеп э, һәм э, шундый кызык әйбер, мин монда кайвакыт э, экскурсияләрне башлый идем. Һәм бу Ак диварда фильмнар күрсәтеп, э, татарның нинди булганлыгын, э, дөресен нинди булмаганлыгын турында кешеләргә э, шулай тәсиләп сөйли идем. Шуңа күрә бу кызык урын, күрәсездер инде, кайбер диварларның бер өлешләрендә каплар күренә, элек 100 ел элек башкача төзиләр иде. Төзелгәндә бу йорт музейга тапшырылгач, ул күп проблемнар килеп чыгып чыкты инде монда чөнки су белмим җир җил вакыт бу йортка бик каты тәэсир итә ничек тә менә һәр елны без аны коткарырга тырышабыз һәм бәлки кызык әйбер менә минем сынга дом чыккан инде март аенда быел һәм аның обложкасында менә бу тәрәзә күренә дөрес әйткәндә аны күрсәгез мин аны Төшергән идем. Фотограф бу якта тора иде, ә мин үзем теге якта урамда торып, менә бер шундый фото ясадык. Альбомның исеме Галя Бану. Шундый кызык бер бер гадәттә инде Рәдиф Кашапов үзе кайда урамда торып, тарихи йортның эченә карый. Шундый символик рәсем. Бу альбомны сез бөтен стриминг платформаларында тыңлай аласыз. Вот шулай. А, менә күрәсездер, менә монда диварда әйләнгән бөтен кәләпүшләр, бу ел Медина хуҗалары аны төрле җирдән алып кайткан, әй менә монда мәсәлән төрек фәсе, әйме, монда үзбәкләр кия торган, кыргызлар, анда бәлки инде Төрлесе төрлесе инде. Әй, менә монда искәндә татар итеннән шундый гадиләштерелгән образы инде, әйме күрәсез монда. Келәмнәр дә бар, сандыклар, менә Казан ята. Монда кеше акча ташлый бәхеткә дип инде. Төрле шундый көнкүреш әйберләр. Үз әйткәндә, һәрбер э, татар кешесе авылда яшәгән булса, ул күп әйберне таныр. Анын өчен теге шаккатырда кайберләре юк, ләкин дөрес әйткәндә менә туристлар килгәндә алар әлбәттә шакката, чөнки ну бу гади музей гына түгел, әйме кебек, монда беркайда паяла юк. Әйме теге беркем дә әйтми, моны моңа кагылмагыз, моңа тимәгез, зинхар. Киресенчә монда барысына кагылып була, алырга була, фотога төшергә, сораулар бирергә, теге кунакка килгән кебек, әйме. Әйтәләр, менә үзегезне өйгездә кебек хис итегез һәм син менә монда карап йөрисең бу йортны. Һәм монда күренә инде бөтен нәрсә шундый зур мәхәббәт белән белән эшләнгән дип әйтеп була. Бу урын миңа нәрсә белән кадерле? Мин монда күп нәрсә төшләрем бар. Кечкенә генә теге TikTok өчен видеолар да, зур клиплар да. Шуңа күрә менә монда мин еш киләм. Миңа монда бик рәхәт. Карагыз, менә бу шундый төп бүлмә дип әйтеп була. Монда гадәттә кунаклар киләләр, чәй эчәләр. Әйме, дөрес әйткәндә, кешегә чәй эчкәндә инде аңа мәсәлән экскурсия бик каты ошамаса да, башта аннары бик каты ошый башлый, чөнки монда чәк-чәкне бирәр сиңа, бавырсакны, шәп чәй әзерлиләр. Монда инде күренә татарлыкның шундый көнбатыш көнчыгыш арасындагы булганлыгы, әйме бер яктан менә монда өстәлләр бар, урындыклар икенче яктан менә безнең оператор сәкедә утыра әйме бер яктан менә монда бар көзгеләр икенче яктан менә сандыклар баяннар монда элекке киемнәргә туры китерелеп тегелгән төрле киемнәр инде һәм бу төшенгәндә шундый кызык урын монда тәрәзәгә карасаң нәрсә генә күренми әйме элеккеге печән базар урамы без күптән кыйланабыз инде аңа шул иске исем кайтса иде чөнки шәм базары турында истәкләр әле бар ә париж коммунасы турында бернинди истәлекләр юк тәрәзәдән күренә шәм базары мәчете ә менә безнең продюсерыбыз утырган тәрәзә артында анда элекке сара садыйкова туган йорт бар хәзер аның урында хәзерге традиция буенча әлбәттә анда бушлык анда бернәрсә юк хәзер белмибез нәрсә булачак анда он алтынчы йорт урынында ләкин менә без һәрвакыт сөйибез инде Исә тотыгыз, вальсларны, танголарны язган композитор менә бу йортта туган. Дә гаҗәпләнмәгез, без нинди шундый шыксыз йортында торабыз дип, бу Мекшилар урамы 2 һәм бу мазут йорты. Барыбызга да билгеле инде Татарстаннан алтын ул нефть. Һәм менә бу йортта беренче нефтяной компания оешкан иде 100 ел элек. Йортка 180 ел ул шундый хәлдә һәм без дуслар белән аның хәлен үзгәртергә тырышабыз һәм хәзерге вакытта анда шундый җыештыру эшләре бара аннары ала бирсә консервация булачак реставрация һәм ала бирсә монда нидер яңа шундый музеймы яисә шундый ресурс үзәге яисә остаханә оешыр Белергә белмибез, ләкин менә хәзер дә монда кереп, аның хәлен белергә була. Әйдәгез берип карыйк. А, менә без йортның эчендә. Бу элек инде без шулай уйладык. Уйлыйбыз инде 180 элек э, моны бер рус сәүдәгәре төзегән. Э, он 20 гасыр башында монда э, мазут компаниясенең конторасы урнашкан иде. Соңрак инде инкыйлаптан соң монда инде кешеләр яши башлады. Мин мәсәлән бу йортта 70-нче елларда язылган хатларны таптым. Зөфәр исемле абыйга тапшырылган бу хатлар, алар аңлавымча хәзер инде барысы да вафат. Берничә ел элек моннан кешеләр китте инде. Ул шундый шыксыз рәвештә тора, барысы да ачык. Монда бомжлар яши. Хәтта аңламыйча хәзер дә кай вакытта табып була аларны. Менә кичә егетләр әйттеләр, бер бомж аларга да җыештыларга булышты хикмәт нәрсәдә дөрес әйткәндә менә бар безнең шундый краеведлар инде төбәк белгечләре алар типа бирделәр бу йортка аны коткарырга кирәк дип ничектер теге хөкүмәттән ярдәм сорарга яисә теге мисән теге күп итеп фейсбукта кавгалашырга вакыт булмады без ничектер җыелдык та менә моны җыештыра башладык менә күрәсең менә күп ничәмә капчыклар без инде бер 70 мы 60 мы капчык чыгардык моннан инде менә ала бирсә киләсе көннәрне тагын бер тапкыр шундый партия китәчәк аннарысын бу йортны без каплыйбыз консервация ясыйбыз ягъни монда беркем дә кермәсен дип аннарысын менә без уйлыйбыз төрле компанияләргә мөрәҗәгать итеп алардан ярдәм сорарга берничә идея бар мәсәлән монда татар орнаменты музей э, ресурс үзәге яғни мәсәлән кеше үз идеясы белән монда килеп ничек грант алырга дип өйрәнеп өйрәнә ала шулай ук мәсәлән монда берничә рәссам остахана урнаштырырга тели шундый бик кызык булыр иде чөнки Әлбәттә, инде шыксыз булса да, ул елга порты белән автовокзал арасында урнашкан монда күп кеше йөри әйме һәм э, тагын ни гаҗәеп элекмекчелар йорты урамы гомумән шундый бик зур урам булган әлбәттә без бит яңа бистәдә торабыз хәзер яңа бистәдә күп кеше яшәгән сәүдәгәрләр э, бизнесменнар инде эшмәкәрләр һәм менә монда мекчелар урамында шундый бердәнбер гражданлык йорты сакланган менә бу мекчелар йорты Һәм күп кеше бу турыда белми дөрес әйткәндә. Ләкин немчә тарихны ярату, казны ярату шундый белән тора. Теге фотоларга карап, элек ничек шәп булган дип э, теге мусал бу туры түгел, ә менә ничек кул сузганып, менә шундый белмим, пычрак эшне башкару, әйме, иртән торып, нәрсә дә җыештыру, бу чынлап та менә мәхәббәттер инде Казанга. Менә шуңа күрә мин сезгә монда алып килдем дә. Казанның бу ягын да күрсәтергә. Төс әйткәндә, Казанда мондый йортлар әле дә күп. Әмма аның хәлләре билгесез, алар белән нәрсә эшләргә. Шуңа күрә әгәр дә сез шундый йортлар турында белсәгез, хәбәр итегез. Безгә дә кушылыгыз мондый эшләргә. Алар һичшиксез саваплы. Әйе, мәсәлә, менә күренә, әйеме? Түшәмнәре җибәрелгән. Токталары, архитекторлар әйтә, бу токталарга бер 150 ел. Менә күрәсең, бик каты токталар. Монда кешеләр яшәгәндер инде. Көнер бүлмәсе булган. Берничә көн элек монда ничәмәдер күп итеп шуп булган, монда нәрсә генә без тапмадык. Э, Дөресен генә бу йортта анда ниндидер китаплар, хатлар, анда күлмәкләр, мендәрләр, э, обой кисәкләре, ну, һәрбер кеше гомерендә э, нәрсә генә җыймый дөресен генә. Нигә дә аннары калдырып китә, әйме? Шундый зур сорау туа. Там без инде менә җыя башладык, төрле берне күрсәтә алам, без нәрсә таптык. Бу җиһазлар нигезендә, әйберләр нигезендә хәзер дә Мазутевның музеен ачып була. Менә карагыз, нәрсә генә юк. Инде уенчыклар, индер буддизмга бәйле бер нәрсәгә бәйле урыннар әйберләр шашкалар нәндер веер бар бунда әсәбу мөхәммәд пәйгамбәр Алисхерам тормышы төрлесе төрлесе. Абу гади бер йортына балдаклар бар. Әйме, кеше яшәгән фотолары. Шуның белән безнең сәяхәтебез тәмам. Мин сезгә Казанда иң якын биналарны күрсәттем. Киләсе шарга кадәр шашырга насыйп булсын. Рәхмәт.